Inkomplu live magħkom u waħda mill-ħafna irkejjen interessanti li ssibu kull ħmistax jingħaqad magħna Kane Said. Insellimlek! Insellimlek, insellem lit-tim kollu għall-ħidma sfieqa tagħkom u nsellem lit-telespettaturi wkoll. Ekku, hija rokna illi tintalab ħafna, nagħtu ħafna informazzjoni. Fil-fatt illum ħa nitkellmu dwar il-logħob tal-azzard fost l-anzjani. Hekk hu. Mhux hekk. Jien hawn naqra ngħid il-verità, jien hawn naqra il-mistoqsija ma mmaġinajtx illi jista' jkun hawn ukoll jien naf illi forsi ħafna anzjani jista' jkollhom dit-tip ta' Inti u la problema, ha, hekk in in brackets. Spjegalna ftit dwarha. Eh, aktar milli milli problema, hija nitkellmu fuq l-attività per se, li persuna jkollha d-delizzju tal-logħob tal-azzard u l-logħob tal-azzard iva, skont l-aħħar statistika li ħadmet fuqha l-Fondazzjoni Logħob Responsabbli għall-2022, iva l-logħob tal-azzard juri predominanza Fost age bracket partikolari għandek minn minn 56 sena, 56, sa 65 sena, 65. Jiġifieri iva, jiġi pprattikat f'ammonti, ejja ma ngħidux allarmanti, imma f'ammonti u bħala lokalitajiet, qisu t-Tramuntana u Nofsinhar tal-Port, jiġifieri Northern u Southern Harbour District. Eħe, l-anzjani jilagħbu għal diversi raġunijiet. Sibna, mid-diversi każijiet li jkollna fuq il-wieħed seba' seba' seba' fuq numru ta' sapport nazzjonali li qiegħed jidher ukoll fuq l-iskrin, l-aktar raġuni primarja hi li jħossuhom waħedhom. Ok. Jien kont se nsaqsik, il-logħob tal-azzard jissejjaħ vizzju, hu vizzju, jew kif qed tgħid inti forsi għax persuna tkun tinstab weħidha, Tgħidlek jiena m'għandix x'nagħmel mela ħa mmur ġo tali post, ħa mmur xi mkien, pereżempju, biex qisu jgħaddi l-ħin. Yes, yes. Il-logħob tal-azzard, kif bdejt l-intervista, huwa aktar delizzju milli vizzju, imma jekk inti titlef il-kontroll baġitarju, il-kontroll finanzjarju u ta' ħin, hemmhekk iva, bħal kollox, Tista' persuna taqa' għall-eċċessività u taqa' għal vizzju patoloġiku aħna ngħidulu fejn persuna tibda tilgħab b'mod rikorrenti. Importanti kif dejjem, kif dejjem niġbed l-attenzjoni biex ma nħallux lill-anzjani, maħbubin tagħna, lill-ġenituri tagħna Waħidhom ma nżurruhomx. Jiġifieri importanti nuru interess fir-rutini tagħhom. Jekk ma nistgħux inżuruhom dik id-darba fil-ġimgħa, inċemplulhom u naraw daqsxejn kif jinsabu, x'inhuma jagħmlu, kważi kważi f'liema postijiet qed imorru, mhux biex nindaħlu ta', imma biex nuru interess u, jekk ikun hemm ħjiel ta' xi attività li tpoġġi lill-persuna daqsxejn f'saram, nilqgħulha mill-bidu. Il-komunikazzjoni hija ċ-ċavetta kif dejjem ngħid jiena u ma fiha xejn ħażin, m'hemmx għalfejn inħallu li l-anzjani tagħna jitolbuna l-flus jew inħallu lill-anzjani tagħna jaqgħu fid-dwejjaq jew f'dipressjoni Biżżejjed, ħafna anzjani jkunu qegħdin jgħixu weħidhom. Tajjeb li ngħid ukoll li jista' jagħti l-każ li anzjan, anzjana jew anzjani partikolari jibdew jużaw dik l-attività tal-logħob tal-azzard, hawnhekk inġib eżempju tat-tombla, biex jissoċjalizzaw hemmhekk ma fiha xejn ħażin ikunu looking forward li jiltaqgħu forsi ma xi ħbieb oħra jgħidu kelma sadanittant ikun hemm min jieħu pjaċir jilgħab il-logħba kif u x'fattha imma jista' jagħti l-każ li persuna tibda tesaġera fl-attività tagħha. Meta tgħid li tesaġera, hemm xi sintomi li forsi jien naf tista' tinduna illi wieħed għandu dan il-vizzju jew xi anzjan jew anzjana illi forsi tilfet ftit il-kontroll? Eħe, normalment meta persuna tibda tesaġera fl-attività, Meta tibda tattendi ħafna attivitajiet ta' tombla ta' sikwit, pereżempju, jew inkella mhux tombla biss, jew inkella ssib anzjani, kif konna qegħdin nitkellmu qabel l-intervista, jattendu ta' sikwit il-każinò. Ok. Iva, ikun hemm anzjani llum il-ġurnata wkoll, ma ninsewhomx, li jkunu still tech savvy, jiġifieri xorta waħda jkunu qegħdin jużaw it-teknoloġija tajjeb ħafna u jilagħbu logħob tal-azzard mill-kumdità ta' darhom. Jew inkella jitfgħu dik l-imħatra ta' sikwit fuq logħbiet sportivi, attivitajiet sportivi. L-importanti li, dejjem nirrepetiha, ma jkunx hemm esaġerazzjoni, jiġifieri kif immissu l-baġit tagħna finanzjarju, kif naraw li skada l-ħin, irridu nitilqu minn dak il-każino, irridu nqumu minn fuq dik il-mejda tal-logħob. Ġieli tisma' 'l xi ħadd jgħidlek, Għax issa, per eżempju, ħa jitla' l-jackpot, mela ħa nieħu ċans u ħa nipprova. Imma fil-verità, tkun tlift dak kollu li forsi ħadt miegħek. Iva, dik il-kilba għal dik il-famuża rebħa, ikun hemm. drabi fejn, iva, taffettwa l-persuna ħażin, ma jkunx jaf iżomm kontroll. Ċertu sinjali li l-ulied iridu joqogħdu attenti għalihom meta l-anzjan jew l-anzjana tinnega jew inkella tkun irritata meta tqajjem is-suġġett tal-logħob tal-azzard, eżempju, jew inkella fejn qatt l-omm jew il-missier ma titlob il-flus, tibda titlob il-flus lil uliedha stess. Jiena dejjem ngħid f'kull intervista li mmur u jkun hemm ċertu gideb li imma għaliex tridhom il-flus, mhux qed isservik il-pensjoni? u ċertu raġunijiet ma jibdewx jaqblu. Għalhekk tajjeb li nżommu l-kuntatt mal-anzjani tagħna u, kif ngħid dejjem, is-soluzzjoni mhix li nagħtu l-flus, is-soluzzjoni hi li npoġġu madwar mejda, nitkellmu kemm jista' jkun, il-persuna tkun għaddejja mill-vizzju tinduna li qiegħda f'Saram ma tinnegax, ma tikdibx u tagħmel il-kuraġġ u tfittex is-sapport. Normalment meta l-persuna, l-anzjan, l-anzjana jkollha tkun għaddejja minn dan kollu, hi stess anki tibda tikdeb magħha nnifisha. Hekk hu. Qas tibda taċċetta naħseb hux vera, ma nafx intom iktar esperti minni, min jaf kemm taraw każijiet, kull każ huwa uniku. Imma nimmaġina li l-persuna lanqas tkun daqshekk qed taċċetta li hi stess għandha problema, sakemm issib tipprova ssib l-għajnuna u forsi bil-ħiliet tagħkom imbagħad tikkonvinċuha illi isma' Issa li kien kien imma rridu nibdew paġna ġdida. Yes, l-agħar l-agħar każ li aħna niffaċċjaw vis-à-vis anzjani meta t-talbiet tagħhom għal flus fi ħdan l-istess saqaf fi ħdan il-familja jibqgħu ma jiġux imwiġbin, it-tfal ma jibdewx jagħtu kas it-talbiet tagħhom u jispiċċaw ifittxu l-flus minn barra, mill-ħbieb tagħhom jew inkella minn stranġieri laqqas biss ikunu jafuhom. U hemmhekk, jaħasra, ikomplu jibqgħu deħlin f'saram. Hekk minn problema għal oħra. Hekk hu, r-riperkussjonijiet huma varji, mhumiex riperkussjonijiet finanzjarji biss. L-aħħar darba semmejt li tinkiser l-aktar ħaġa prezzjuża li hija l-fiduċja tat-tfal tiegħek, tat-tfal tat-tfal tiegħek. Anke li forsi jkollok xi kredituri jiġru warajk. Ekku, ekku. Mhix sitwazzjoni faċli għal ħadd. Nibqa' ngħid li fejn tidħol l-attività tal-logħob tal-azzard, fejn jidħol il-vizzju, ir-riperkussjonijiet mhumiex fiżiċi allura l-persuna tista' taħbiha aktar għalhekk normalment ikollna telefonati ta' ulied li missieri spiċċa fixxa, spiċċa darhom għall-ħajt, il-pensjoni lanqas biss se tisservih, spiċċa mdejjen man-nies, x'se nagħmel? Jien hawnhekk kull darba, kull intervista li nattendi, nipprova, I make people aware biex naqbdu l-problema mill-bidu, ħalli kemm jista' jkun ma naslux Hawnhekk tajjeb li ngħid li jkollna diversi każijiet fejn persuna tiżbalja, terġa' tiżbalja imma mbagħad bis-sapport tal-maħbubin tagħha tinduna u tfittex is-sapport u toħroġ minnha. Sfortunatament ukoll ikun hemm każijiet fejn il-persuna tibqa' tiżbalja. Dak li aħna nsejħulu relapse. Ġifieri tkun għaddejja tajjeb, jaħasra, Saqaf ftit. It takes nothing, jiġifieri just kemm tkun għaddejja minn lokalità u fit-tarf tat-triq ikun hemm każino, eżempju, u sfortunatament terġa' taqa'. Għalhekk is-sapport irid ikun b'saħħtu, s-sapport irid ikun kontinwu u mhix xi ħaġa li tfaqqas subgħajk li llum dħalt f'saram u għada ħa noħroġ minnu qisu ma ġara xejn. Il-proċess irid ikun kontinwu. Semmejtli li ġieli jċemplulkom it-tfal. Jiġifieri minkejja li l-persuna ma kkuntattjatkomx hi, xorta tkunu tistgħu tagħmlu kuntatt imbagħad mal-persuna nnifisha? Yes, il-kuntatt nagħmluh, mhux problema ta' xejn. Sfortunatament li jiġri, Li jċemplunna l-maħbubin meta niġu għas-see u n-no biex nitkellmu mal-persuna li vvizzjat jew ma jaċċettax, jerġa' jinnega, jew jgħidilna m'għandix bżonn sapport, issa tara kif noħroġ minnha waħdi, affarijiet li jiġru dawn ta' sikwit. jew inkella saħansitra ma jkunx irid sapport. Għalhekk, l-aktar żewġ passi importanti li l-persuna taċċetta li għandha problema u taċċetta li din tkun lesta li titkellem fuq il-karba tagħha, titkellem dwar il-biżgħat tagħha, dwar il-preġi tagħha wkoll għax kull persuna għandha n-nuqqasijiet u l-preġi u di dejjem ngħid li kulħadd ta d-demm u l-laħam, jiġifieri kulħadd jiżbalja u l-persuni tal-madwar l-ivvizzjat vera normalment nisimgħu każijiet fejn Tajtu ċans, tajtha ċans darba darbtejn tlieta u ma tridx taf. Jiġifieri mhux daqshekk faċli daqs kemm qiegħed jiena hawnhekk nitkellem miegħek. Nimmaġina, nimmaġina. Għax min ikun għaddej mis-sitwazzjoni forsi kif qed tgħid inti jgħidlek tajtu ċans u ftehemna u qisu tkellimna ma' kollha umani jiġifieri l-persuna forsi dak il-ħin Hi biss ukoll tkun tkun taf minn xi x'inhi għaddejja, kif qed ngħidu aħna, bla dubju aħna ngħinu u nissapportjaw lil dak li jkun irridu ġifieri mhu ħa nippuntaw subgħajna lejn ħadd l-għaliex dak il-ħin kultant forsi wkoll kif jaħsibha, forsi kif jaħdem il-moħħ dak il-ħin, kif għedt tajjeb inti jkun sejjer tajjeb, jgħaddi u jara xi ħaġa u dik ix-xi ħaġa tkun forsi il-ħofra illi sfortunatament il-bniedem jinżel fiha. Ekku, il-relapse teżisti f'kwalunkwe vizzju, alkoħol, droga, logħob tal-azzard, you name it. Importanti wkoll li lill-ivvizzjat ma nitfgħuhx f'dell ikrah. Ikollna każijiet fejn naqtgħu l-kuntatt minn mat-tfal, jintinqata' l-kuntatt minn mat-tfal tat-tfal. Da kollu għax In-nannu jkun qed ifittex is-sapport, ikun qed isib is-sapport. Nerġa' ngħidlek, kulħadd bniedem tad-demm u l-laħam. Ekku, ekku. U jekk ikollna persuni li ngidmu u rrealizzaw u qegħdin għaddejjin mis-sapport, tajjeb li nkomplu ninkoraġġuhom, inkomplu nissapportjawhom u nkomplu nkunu hemm għalihom. Ekku. X'wieħed jista' jagħmel biex isib l-għajnuna fejn jista' jikkuntattjakom? Iva, iva. Jekk forsi xi ħadd qed jismagħna u jgħid ara, ħa nagħmel l-ewwel pass. Iva. Normalment il-linja ta' sapport nazzjonali tagħna fejn jidħlu l-anzjani hija aktar popolari milli milli ċ-chatline. Il-linja hija kif qed taraw fuq l-iscreen wieħed seba' seba' seba'. Ċemplu, aħna nkunu nixtiequ nisimgħu l-istorja tagħkom, il-karba tagħkom u noffru s-sapport bl-aħjar mod li nistgħu. Għandna diversi servizzi ta' sapport, esklużjoni minn każinos, swinett tal-logħob, swali tat-tombla u kif ukoll għal dawk l-anzjani li nerġa' ngħid jużaw il-mezzi teknoloġiċi tagħhom biex jilagħbu l-logħob tal-azzard. Ġifieri, jekk qed nifhmek tajjeb, wieħed mill-kumdità ta' daru jista' wkoll, għandu aċċess li jagħmel dan? Iva, iva, aħna noffru esklużjoni wkoll mid-dinja online, minn websajts ta' operaturi tal-logħob, minn ċertu emails jew messaġġi biex persuna tiġi mħeġġa biex tilgħab, isir dak is-software block, l-esklużjoni, anke mid-dinja online. All right. Għax importanti ħafna li jkollna ftit għarfien li bniedem jgħidlek kif tkellimna aktar kmieni, jiena mmur, jien naf pereżempju li ħa nilgħab żewġ logħbiet u nitlaq. Imma mbagħad bqajt hemm ta' għax jien naf qal li issa ħa titla' dik u mbagħad ħa titla' l-oħra u forsi ma tafx kif ma kontx forsi xortija daqshekk tajba issa f'din il-logħba imma forsi nkun xortija tajba fil-logħba li jmiss. Kultant ikunu affarijiet żgħar li lanqas inkunu qegħdin narawhom li jkunu qishom Kif il-Malti jgħidlek nitfgħu il-bżar fl-għajnejn. Ekku, normalment il-bniedem, irrispettivament mill-età, dik il-kimika d-dopamina fil-moħħ, dak is-sens ta' pjaċir. Ekku. Hawn min jgħixha u perjodikament, jiġifieri, jieqaf u mbagħad jerġa' jgħixha kif u x'fattha. ħaddieħor ikun irid jgħixha l-ħin kollu. Dak is-sens ta' pjaċir ikun irid jgħixha permezz tad-droga, l-alkoħol, il-logħob tal-azzard, you name it. L-importanti, dejjem nirrepeti, li jkun hemm kontroll, fejn jidħol il-logħob tal-azzard kontroll ta' ħin u kontroll ta' flus, u jekk tinsab darek mal-ħajt, agħmel kuraġġ, tiddejjaq xejn, ċempel fuq il-linja ta' sapport nazzjonali. tagħna u aħna nkunu hemmhekk għalik. Meta tgħid li importanti li bniedem jiftaħ qalbu, minkejja li forsi dil-problema tkun ilha għaddejja żmien, xorta wieħed jista' iġemp lilkom u jitkellem magħkom? Iva, proset, m'hemmx għalfejn ikollok vizz jew tkun għaddejja minn saram biex iċempel. Iċemplulna nies għal ċertu tagħrif, Kif qed nagħti jien hawnhekk, ovvjament it-tagħrif jidħol kemxejn aktar fid-dettall, tipo kif iżżomm l-immaniġġjar ta' flusek. Il-ħsieb tal-Fondazzjoni hu li saħansitra anke jiġu organizzati workshops fuq money management, time management, kif timmaniġġja l-ħin tiegħek. Affarijiet li tgħid U iva, kif jista' jkun mhux kulħadd jaf kif iqassam flusu, kif iqassam il-ħin? Le. Ma tridx taqta' l-għajn, ma tridx tiġġeneralizza. Hu tajjeb li persuna tpoġġi bilqiegħda taqbad dik il-karta u l-biro tgħid jiena kemm qed indaħħal pensjoni, jiena kemm nista' nirriserva għall-attività tad-delizzju. tiegħi. U ma naqbżux dak il, dak il-budget, dak il-limitu. U naħseb tgħinuhom ukoll f'dawn il-laqgħat li isma' l-ewwel tixtri l-aktar affarijiet essenzjali. Mela qbadt il-pensjoni u x'vera nimmaġina. X'hawn min jgħidlek pereżempju xtrajt hekk u xtrajt hekk u issa qas baqali flus pereżempju biex nagħmel borma. biex ikolli biex insajjar għal xahar sħiħ, pereżempju. Proset, normalment dik tiġri f'ċertu okkażjonijiet tal meta l-lotrija nazzjonali tkun għolja kif u x'fattha. Iva tiġri, importanti li ma naqgħux f'dik ix-xibka, ma naqgħux f'dik in-nassa. Tajjeb li llum il-ġurnata u Mhux biss sapport għall-ivvizzjat, imma sapport għall-persuni tal-madwar ukoll. L-ewwel kont qed nitkellem fuq l-esklużjoni. Tajjeb li l-persuni hemm barra jkunu jafu wkoll li esklużjoni minn każino, skwienet tal-logħob u swali tat-tombla huma għal sitt xhur, sena u perjodu indefinit. Imma biex persuna tapplika għal esklużjoni fuq perjodu indefinit trid tkun iċċertifikata b'mod mediku li hija qed tbati mill-vizzju patoloġiku. Nerġa' nirrepeti, patoloġija tfisser meta inti tpoġġi l-logħob tal-azzard l-ewwel u qabel kollox f'ħajtek. Jiġifieri xejn ma jtik pjaċir, la t-tfal tiegħek, la t-tfal tat-tfal, la x-xogħol tiegħek, la l-ħbieb tiegħek. ħlief il-logħob tal-azzard, u hemmhekk ikollok il-faċilità, jien nsejħulha hekk, biex inti tkun tista' tapplika l-esklużjoni b'mod indefinit. Tan-nies probabbli jkunu jorqdu u jqumu jaħsbu biss, hux vera? F'xi naħa jmorru jilagħbu, f'xi. Il għaliex il-bqija xejn ma jibqa' jtihom sodisfazzjon, kif qed tgħid tajjeb inti, la l-familja, la x-xogħol. Hekk hu, u inti aktar ma titlef flus, il-kilba u l hi qisu rabja, qisha sens Ta pjaċir imma fittizju biex inti ġġib lura Dak li tkun dak tlift. kollu li tkun tlift tiskanta. Il-vizzjet ta' logħob ta' l-azzard l-ewwel qabel kollox jgħidulek dik, li jiena nġib il-flus kollha Li tlift. li tlift lura u jekk tkun il-persuna tkun imdejna biex tagħti l-flus li hija sellfet kif u x'fattha. Nixtieq ukoll insemmi fuq fuq il-sit il-cross addictions. Persuna kapaċi tkun ivvizzjata fl-alkoħol jew inkella fid-droga u tgħidlek jiena waqaft, m'għadnix nixrob kif kont, imma indirettament tkun għaddejja mill-problematiċi tal-logħob tal-azzard. Jiġifieri tajjeb li nagħrfu wkoll sitwazzjonijiet bħal dawn. Jaffettwa wkoll dak li jkun għaddej madwarna, semmejtli pereżempju meta ċertu lotteriji jkunu għoljin, jiġifieri n-nies jippreferu pereżempju jonfqu ammont ta' flus flok ikel imma jonfqu ammont ta' flus f'biljetti pereżempju. Tagħmel differenza. Iva, ara, il-logħob tal-azzard m'għandux staġuni, jiġifieri mhuwiex marbut max-xitwa, mas-sajf, mal-ħin tal-ġurnata, speċjalment illum il-ġurnata li t-teknoloġija avvanzat b'tali mod li nerġa' ngħid, tista' tilgħab flusek mill-kumdità ta' darek. Le, le, jaffettwaw ċertu attivitajiet, ċertu attivitajiet sportivi. attivitajiet kulturali, mużikali, politiċi wkoll, min ħa jerbaħ fuq min. Iva, hemmhekk il-persuna hi predisposta li tilgħab aktar. Anke meta tara llum il-ġurnata attività sportiva fuq it-television, ikollok ċertu reklamar għaddej iħeġġuk biex inti tilgħab. Jiena ħaġa waħda ngħid u nagħlaq b'din, li vera ikollok ammont ta' reklamar l-attivitajiet madwar is-sena biex iħeġġuk kważi kważi tilgħab flusek huma ħafna, l-importanti li l-persuna jkun mgħallem biex iżomm kontroll fuqu nnifsu. Illum il-ġurnata dik Ma tantx titgħallem għall-iskola. Veru. Iżżomm kontroll tiegħek innifsek, iżżomm responsabbli. Illum jekk jiena ma nżommx kontroll fuq l-ikel, ma nżommx kontroll fuq il-shopping li jiena nagħmel tal-ħwejjeġ kif u x'fattha. Hemm ukoll imbagħad il-konsegwenzi. Jekk jiena nistudja ħafna, Naħdem ħafna, workaholic, le, inti trid iżżomm kontroll. Bilanċ, mhux b'hekk. Bilanċ f'dak kollu li nagħmlu, speċjalment jekk id-delizzju tiegħek huwa kemxejn riskjuż, ejja ngħidu hekk. Ekku, u li jkollna wkoll għarfien u nixtru l-affarijiet bil-għaqal u nonfqu l-flus fl-aktar affarijiet li verament ikollna bżonnhom. Mhux qed ngħid li ma tiħux pjaċir, ma tissoċjalizzax, mela le, Imma kollox bil-qies. Grazzi ħafna Kane, grazzi lilkom li dejjem jogħġobkom tiġu hawnhekk u infakkruhom dejjem in-numru li huwa 1777 għal dawk kollha li forsi għaddejjin minn xi problema jew forsi jixtiequ jċemplu, hemmhekk hemm il-Fondazzjoni li lesta li tismagħkom. Kalamita jkompli minn hawn u ftit ieħor, ibqgħu magħna.